Ko te kupu kōrero kei mua i a tātou, ko te kaupapa nei te hua mata. Ko te hua mata ko tōna whakaarotanga, whakaaro nui ra. whakaaro nui. Ko te whakaara i nā kōrero te tūhono ki te papatipu whenua. Ki te titiro atu, ki te whakatō, nā hua mata o tēnei mea o te te māra kai, te whakaaro mō te māra kai. Ka whakahāngai e mātou, e tātou, tā tātou a kaupapa o reo rakahau ki te huamata. Nā te mea hoki, taua kupu kotahi nā, kai te rapu tātou i te hua, e ora ai te mata ki roto o tēnei kupu o te whakaaro nui. Nō reira, nau mai ki tā tātou heo, uh, hotaka o te reo rangahau, uh, ki Tumeke FM i roto i tēnei rā, te rā tuatahi o Pipiri. I roto i ngā wiki nei, i ngā rā nei, kai te hīkoi tono atu o tātou mate. Ā, ki roto o te whakatōhea, ēnā o tātou mate, e takoto mai nā ki o tātou marae. Ki roto o Mātaatua, ā, ki roto o Ngāti Maru, ki roto o Ruātoki, ki Te Teko, ki nā kokona kāina katoa o tēnei mea o te kupu o te poroporoaki. Kua tomo atu rā koutou ki tua o te wharau, te kanohi koutou te uranga o te rā, kua naro atu koutou i te rā nei. Haere i runga i te mōhiotanga, Kua hīkoi paitia e koutou te hīkoi nui i runga i te papatipu whenua, ā, ko te mahi a ngā whakatipuranga i muri mai i a koutou, he whakatipu, he whakaora, he whakatinana i ngā kōrero. Kua tau pai atu koutou ki tua o te wharau, nā kanohi koutou o te uranga o te rā, kua ngaro atu koutou i te rā nei. Ka tika tērā kōrero, he manu hoki koa te tae e te hokahoka, kīkī ia manu, te tāwai a kohu. Te matahao te tokotū, te matahao te tokotū. Hoki ake nei nā whakaaro i tērā wiki ki te marae o te Maunārono. Tae atu tātou ki te, te uhuna mō tēnei mōrehu kuia 95 te pakeke. Ko te ingoa o te kuia nei ko Meri Caitan, a Meri Parekurara, tana ingoa. Ko te Meri nei, ko tana whaea, ko tana māmā, ko te Puhi Materoa, tatu o te kuia o roto i te kiriata uh, Pakipūmekara, Reign of the Children, ne? I whakaatu tiara i te tau rua mano mawaru. Ka hāngai tēnei kōrero ki tēnei kuia i takoto ki te Maunārono. Ka hāngai ki tā tātou manuhiri i tēnei rā, nā te mea, ka whakahuahua ana koe i te marae nei o te Maunārono, ka uru mai te wāhanga o te Hāhi Perehipitiriana. O te Hāhi Perehipitiriana, te hokitana mai o te poropiti, o Rua Kēnana, mai te mauhere tūkino a te Karauna i Mautini. Ko tētahi iwi manaaki i ana poropiti. Nui. Ka whakatūria ana whare. E toru ana whare i whakatūria ki Maungapōhatu. Ko a Hiona, o roto i te kupu poropiti a Horomona, e kī rā te kōrero, whakarongo ēnā tamariki ki te whakaako a te Matua. Kaua e whakarerea tō mātauranga. Ana koinei te kaupapa o te haramai o tā tātou manuhiri a Tracey Gilmore i tēnei rā. Nā te mea hoki, ko Ngāti Ira, ko Te Whakatōhea tēnei. Ka whakatūria e Kēnana i nā tau 1908 tana kāinga ki Māi. Ko Hiruhārama Hou, ko tētahi iwi Tino manaaki i a ia. Me ana kupu, Tracey, ko tō iwi ko Te Whakatōhea. Ko te kāinei i whakaritea mō koutou, e te poropiti rā, ko, hi, a, ko Hiruhārama Hou. Ne? Ana ko Hiruhārama Hou, ko tāna mahi he whakaū i te kupu o te rongopai. Haramai, e, ki nā kupu kōrero, a tō whare a Hiruhārama hou. Nā te mea hoki, ka tae mai ana tō iwi a Te Whakatōhea ki roto o Maunga Pōhatu i roto i ngā poropiti a te koroua nei, kua mea atu te koroua rā, ana tō koutou kāinga, te taha māui o te whare. Ne? Ana ko te taha māui o te whare, ko te taraiti tērā o te whare, nohana o te tangata whenua. Ka whakanohoia tō iwi a Te Whakatōhea ki te taraiti o te whare hai tangata whenua. Ka noho te koroua rā me tana iwi a Tamakaimoana, nā Tihuri, ki te taha katau o te whare. Tika tonu tō harama i tēnei rā, he te iwi tā māua manu hiri, ā, ko ā, Tīmoti i tēnei rā, ko Tracy Gilmore, nā Tīra, ā, te whakatōhea. He toa i roto i ngā mahi whakatū i te rautaki o tō tātou reo rangatira. Nā, hei whakaoti i tā tātou a hōtaka i tēnei rā e Tīmoti, i ko rā māu e whakareri ana i a pine pine te kura. Mō e ogi tātou e tama. Ko tuke he ārero pai, he korokoro pai, mō pine pine te kura. Mātau te wahine nei ki te ārahi a Pinepine Te Kura. Hei whakaoti i tā tātou hōtaka e te iwi, ka hītia ake e māua a Pinepine Te Kura. He aha ai? Nā te mea kei roto i nā rārangi tuatoru tuawhā o Pinepine Te Kura, kei reira e kī ana, whanake te kura ki, ā, ko te kura nui, ko te kura roa, ko te kura nā Tūhaepo. Anei koutou, e, e, e whakaara nei i tēnei kura, Tohe Kura 2022. Ū, kua ahua rahi pia, wā, pau, pau. Wai te kai, kai te mea pia TV. Ū, ok, yeah, right. Him again. Uh, uh, nau mai. Nau mai Tracy ki tā tātou hōtaka. Koi tēnei wahine a Tracy Gilmore. Ah, tēnā koe e pā. Um, ki te tā o tōku koroua, Āe, ko Mātiti te maunga, ko Waiawekia te awa, ko Ōpeke te marae, Ngāti Ira te hapu, nō Te Whānau Tāwhara. Um, ki te taha o tōku kuia, ko Maungārangi, ko Tarakeha ngā maunga, ko Ōtara, ko Ōpepe ngā awa, ko Te Rere, ko Ōpape ngā marae, ā, ko Ngāti Ngahere, ko Ngāi Tamahaua ngā hapu, ā, nō Te Whānau Mītai ahau. Um,
I te iwi, ka rongo atu tātou i nā whakapepeha, ne? Te tūhono whenua, te tūhono pepeha, te tūhono hapū, te tūhono iwi. E, kai roto i ēnā rārani kōrero a tēnei kuia Māori o roto o Ngāti Ira, koina te tauira hei whai atu mā tātou mō nā tau e haramai nei. E taea ai e tātou te whakahuahua o ō tātou mauna awa, kohatu, rākau. Nau mai. Ā, e Tracy, ka pai ki au ēnā kōrero. E, nō te, te kaupapa nei, Tohekura. Nā koutou i whakaara te mea hui tuatahi o Tohekura ā, ki Te Rere Marae, 2000. 18. E, ko te marae nei, te rere marae, koina tētahi o nā tino marae o te Hāhi Ringatū. Mhm. Ne? Ana, hei te rāhoroi, ka haere atu nā tātou ki te kōrero. A, ko tētahi o nā mōteatea kai te whakaaratia ake i roto i tāku wāhanga kōrero, ko te mōrikarika. Kāore te pō nei mōrikarika noa. I konā e rekōtatia ana. I tō marae, i te rere marae, te tau rua, ā, i te tau 1958, ko nā kaiwaiata, ko Puke Tari Te Hāhi Ringatu. Arā, hāngai tonu anō ki tō. Nō reira, tēnā kōrero mai ki a mātou, he aha i hīkoi ai te kaupapa nei, Tohekura, nō hea tēnei kupu, Tohekura. Tohekura.
Um, ka, ki te wete wete tātou i te kupu, uh, te tohe me te kura. Uh, ka whakaro um, ki wā tātou tipuna kui a Muriwai me te āhua, uh, me tōna āhua o tēnei mea te tohe tohe. Um, me te tiki atu i taua kupu hei hei um, whakaarotanga ma tātou ko, mō te, te tohe, te, te whai i tēnei mea um, tō tātou reo rangatira. Um, ko te kura, uh, ai, he kura, he wāhi whakaako, engari ko, ko tā tātou kura um, i roto i tēnei kaupapa ko tō tātou reo. Um, he mea waihangatia e te kāhautu um, i te tau 2018. Um, ko ia te tangata um, nāna tēnei kaupapa i kōkiri um, i roto, i runga i ngā hiahia o, o te iwi. Ai. Yeah. Uh. So, um, I taua wā, uh, toko ono pia mātou. Um, Nā kai hāpai i te kaupapa, um, ko taku rangatira anō hoki, ko um, a Deni, Deni Paruru. Um, koia te, te hāpai o Meki o te kaupapa. Um, koia te kai arahi. Um, ko te kāhautu, te kai kohikohi i ngā, i ngā tāngata. Ai. Nā kai ako o te Ai. kaupapa. Ai.
Nō reira, tīmata ki te rere marae, 2018, ā, e, i roto i wō whakahuahua mai, ko koutou ko te kāhautū, ā, me te eni Paruru. Paruru i noho. Ka mutu ka tū ano te, te tohekura ki Ōmaru Mutu, 2019, ki Waiaua Marae, 2020,

Tēnā tātou katoa. Kua hoki mai māua ko te, tā māua manuhiri, ko Tīmoti, ko Tracey Gilmore ki roto i tā tātou hōtaka. E, kai te tū te kaupapa nei. Ki tērā o tātou marae ki Kutarere. E, ki te taha i te moana, i te takutai moana o Te Koko ki Ohiwa. Ko te tino kaupapa ne Tracey? Ana kai roto i te pātere rā e kī ana kia whakarongorua. Mm. Ah, ne, whakarongorua, ne. Eh, kai te kī au i roto i tā tātou hui, kia whakarongorua tātou. Te reo o nanahi, mm -hmm. o tātou koroua kuia, a tīpuna rā, me te reo o nāia nei. He aha te pūtake o Tohekura 2022? Um, ko, te, ko te tino kaupapa o te Tohekura, kia hokihoki mai ngā tāngata um, ki te kāinga, kia pūre ai e ngā hau o Tāwhirimātia, kia rongo ai rātou I te reka o nga korero o te kainga, um, mai mai tera ahuatanga. Mm. Um, mm. Kia, kia rongo i nga moteatea, kia ako i nga moteatea me nga korero o roto, um, me te takahi i nga, i nga whenua o tēnā hapu, o tēnā hapu, o te rohe. Mm. Mm.
Ko te whare kei te pupuri nā kōrero ko te poho o Tamaterani, ne? o Te Upokore. Mm. Uh, ko te whare kai ko Ani i waho. Ne? Nā, ko tētahi o nā tino kaupapa kua whakaritea e koutou. Ko te hīkoi atu ki te motu nei o, uh, ki te kāinga, ne? ki te kāina o Hokianga, kai roto i te takutai moana o Te Koko ki Ohiwa. He aha tātou e haere ai ki reira? Um, te nuinga o ngā hapu o Te Whakatōhea he, he hāhi ringatu, he ringatu. Um, koira hoki te kainga o te matua tangata. Um, nō reira, ko te kawe i ngā pononga ki te kawe i te iwi um, ki tōna kāinga kia rongo ai i te wairua o taua wāhi. Mm. Um, whakarongo ki ngā kōrero o pāna ki, ki a te kōti. Ah, mm. he tika hoki tā hau. E, e rua nā kāinga i whakaritea i te wā kua, kua homai e te karauna te mauna arono ki aia. Uh, I te tau 1883, Ana i tērā wā, ka whakaritea te poraka whenua o Te Wainui. Ne? E, taku mōhio 500-600 eka, tērā, i whakaritea mōna. Ka mutu anō, arā anō tētahi o nā kāinga i noho ia, e ia, a, ana ko Hokianga. Mm. A, E mahara ana tātou, ā, ki tētahi o nā kupu whakaari i whakatakoto e ia, nā, i tū he hui, ā, e te iwi ki roto o Rotorua nui a Kahumatamomoe i tērā rā horoi. Ko te kaupapa i tū ki reira, ā, ko te titiro i te kōrero nei, tikanga me te ture. I roto i taua hui rā, ka whakatakoto e Te Ahorangi, e Wiremu Doherty, te tūmuaki o, o Te Whare Wānano Awanuiārani, tana rautaki e, i raro i te ingoa Te Ranga. Ne? Ana, ko Te Ranga, a, ko tōna tino pūtake, ko te whai atu i te oranga tonutanga o te whakatinana ki roto i te ao Māori. I roto i te kauhau a Wiramu Tahoti, kai te kite atu au tēnei Tohekura 2022 hāngai ki tērā kaupapa. Ana, ko te kōrero hoki ki runga o Hokianga, ne, te kupu mm. whakaari rā. Uh, ko te waka hei hoehoena mō koutou i muri i ahau, Ā, ko te ture, mā te ture anō te ture e āki. Nā, ko te taha ture tērā, Tīmoti. Engari, ki au nei, e Tracy, ko te waka hai hoehoena mō tātou ko te reo. mā te reo anō, te reo e āki. Ne? Uh, mēnā ka, ka hurihia te whakaaro, ne? koira te kaupapa. Ki te eke nei rahi a koutou kaikōrero mō tēnei rā, āhua e tekau mā tahi nei nā kaikōrero. Whoo! Whoo! Tata pau katoa te ao. Eh, eh, e ai whakarite ai kia pērā rawa te nui o nā kaikōrero? Um, nā tuatahi, nā te roa o te, o te noho, a, a te tangata ki te, ki te kōrero, ki te kauhau i tana kaupapa. Um, ka kite koe i nā mea kua roa e noho ana ki te tohe kura, pērā i a Merehata, ko ia, ko māua um, i ngā tau o mua nā kaiako mō te tohe iti. Ah. Um, ko Anameka rāua ko Tama. Ai. Um, Anameka Paenga, um, Tama Hata, um, kai te tohe mata. Um, ko Tamahata hoki um, te kaiarahi i te kaupapa i ngā tau o mua. Mm. Um, me te kāhautu, um, kai te tohe toa. Engari, um, no mātou te waimarie, te whiwhi i a koutou te whānau paraki. um, hei kaitautoko i te kaupapa i tēnei tau. Um, he aha i pērā ai? Um, nā te, te, te pūkenga, te nui ngā pūkenga. Um, he whakahokihoki mai hoki um, i te whānau paraki um, ki te whakaako i wā rātau ake anō.
Aua āwangawanga au nā paraki nei. He iwi hoihoi. He iwi pahupahu. Kia kōrero au he hai pēnā e, ne? Te tau 1963, ka hūnuku mātou ki Kawerau noho ai. Ai tērā wā, mātou katoa tō mātou reana e nohinohi noa iho nei, e waru, E tō mātou pakeke, tōku pakeke pea i tērā wā e rima, e ono pea. Ka hūnuku mātou ki Kawerau noho ai. E, i, i tētahi rā, a kī mai tō mātou pāpā, a, a Taiparaki, me Ani Tuatua. Ka mutu tā koutou kura i tēnei ai ai, me hoki katoa mai koutou ki te kāina. Ā kā, E tekau mā, tekau katoa mātou, ngā tamariki a tō mātou māmā me tō mātou pāpā. Ā, ko aku tuākana me aku teine, roto katoa mātou i te whare kotahi. Ā, ka whakatakoto tā rāua kōrero. Anei tā mātou, tā māua kōrero ki a koutou katoa, o ā māua tamariki. e kaua te reo Pākehā e kōrerotia ki roto i tō tātou whare. Mm. Haere koutou ki wā koutou ngā kura Pākehā nei, arā atu, arā atu, i kawerau. Ki o koutou hoa, ki a wai ake rāne. Enari hoki mai ana tātou ki tō tātou kāinga. I roto i tō tātou whare, kaua tētahi kupu Pākehā e puta i a tātou. Tēnā koe.
Nā, tērā pea e Tracy, koinā pea te, te rautaki. Mm -hmm. nā, nā, nā tō mātou māmā me tō mātou. Ana, e, kāre noa e ho rāua i te āwangawanga e, mo te reo Pākehā. E, nei te kōrero a tō mātou pāpā. Aue aro atu ki te reo Pākehā. E, he pai au ki te kōrero Pākehā ināianei ina te mea he Pākehā rā, rā, rā atu, arā atu. E nei kei tā tātou mahi i te whānau, he whaka, nā, whakapai au koinei tipu ai, tēnei mm. māpu paraki nei. Ai.
I uru tērā wairua a, a, tohutohu. ki roto i a mātou. Ā, ana, ināianei, inā mokopuna ana kaikōrero katoa nei, mokopuna tuatahi, tuarua, e reo Māori katoa. Ā, ana, ka hoki ake ki roto i te kōrero e kī rā, kāre pea i, i puta pea i te taura whiri tētahi kōrero e kī ana, ko te wāhi hai whakatipu, hai whakaora i te reo ki roto i ō tātou whare. Ana, ki au nei pea, Uh, koirā i pēnei ai te māpu paraki nei. He hoihoi hoki te iwi nei. e te iwi, hei whakaoti ake, e, hei te whā ki te rima karaka te pōhiri uh, mō Tohekura, 2022. Tracy, e, he tauira pai kai konei. hei whai atu mā tō iwi a Tama Kaimoana. Ā, kei te kōrero au ki te tiamana o Maungapōhatu i roto i nā rā ruarua nei kia whakatūria he tohekura 2022 ki Tāne-nui-ā-Rani ki Maungapōhatu i te marama o Whirinārani. I raro i te maru I kōrero nei tātou mō te huamata. Nei, mō te huamata. Hai whakaoti tā tēnei hui nui. Uh, ka whakaaratia ake māua te mōteatea pinepine te kura na te mea kai roto i te pinepine te kura nei, te rārangi tua toru, tua whārāne, whanake te kura nē, Te Kura Nui, Te Kura Roa, Te Kura Nā Tūhaepo, ā, mā Tracey e ārahi mai, māku e, e whai atu. Pinepine te kura. Mm.
Pine pine te kura, te kura, whanake te kura i raro i awaru.

E whakakākahu ana i a Te Reo Rangahau i roto i nā kōrero rangatira o tā tātou manuhiri o roto nā tira te whakatohea e te iwi, te ngihara mai ki Kutarere, kia rongo ai koutou nā kōrero. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.